Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang' kendo tielo mar ariyo kaendi arwaki e chenro ni bende ne wachako kaendi week mokalo kendo bende ne wamiyi nyinge kata nying mar batiso kaka bende wakuodh piny. Wakuodh piny en chenro ni bende ikelo ni kod an super host mari Ajwang' Junior kaachiel kod Odiwo Jaobwanda ka wakoyo kanyo eri eh, bende nyadendi ma nigi lony kanyo endi Rambanya. Eh, Chien kae bende biro bedo ka biro ni kanyo endi week ka week E thuolo mokalo chien, nwagoyo mbaka kendo bende nwaneno kata kaka bende uloso kaka eh, ne oganda eh, kaka bende nwalose e wi weche mopogore opogore oting'o koda ka ajawa motimo ne wakangun toro kaende kawuono wan kaendi gi topic machielo ma bende kata bende thoro mar wach machielo ma bende agombo ni mondo ah, wa- wagoye mbaka kapok wago mbaka Arwaki ni machiegni kendo bende amiyo thuolo kinde ne oganda gi mondo bende gifulrenu kaka wadhi nyime kaendi machiegni. Chal nade? Akwe ba. Jomoko samoro ne eh, chilo ni eh, thuolo mokwongo. Eh. Eh. Ma iluongo ni wakudh piny. Wakudh piny. Wawacha wacha gima timore kaka sadhi. Yeah. Koro nyinge wuon. Ah, dongo diwo kaka pile hawa. Eh. Kama chalo ni wan gi nyadendi. Chal nade? Ber. Eh, ngima tiri nade? Ok ane korach. Eh. Nyingi ne jopiny. Kaka ung'eye, Rambanya in capital. Yes. Ok in small letters. Ah ah. Kidwara e m- e mbui kumoro amora, Rambanya indiko in capital. Yes. Rambanya. I Rambanya. Kamano endi. Rambanya kod Odiwo arwakoni machiegni e chenro mar bende uh, kaendi wakuodh piny. An Ajwang' Junior, maendi en AJ Media. Thoro mar wach En ong'ora. Ng'ora en ang'o? Iluonge ni? Eh, eh, owacho ni eh, an ang'e gi nying achiel kende ong'ora. Eh, ong'ora. Ong'ora en wanyalo wacho ni en mibadhi mar gweng'. mibadhi mar mar gweng'. Mibadhi mar gweng'. Eh. Nyiso ni nyaka obed e gweng'u. Ah, nyaka obed e gweng'u. Ok inyal ah, ok inyal bedo jakagan. Mm -hmm. Kidhi game mm -hmm. kidhi manyo nyako game to wawacho ni ong'ora ah, mano koro abit official koro ong'ora en mpira migoyo e pau Kagan Eh. within Kagan. kagan within kagan Kagan within Kagan. Eh, gweng'u Gweng'u. Eh, en ga major li en ga local friendship ma local eh? Yeah. ng'iyo mar gweng' ema waluongo ni ong'ora Ong'ora. Rabanya, nitiere seche motimore ongora ok nya tim godiochieng rambanya ongora en ang'o ongora ongora ongora dong' ing'e ang'eya gima ongora min kata in ipimo wiya en abasidi migo otieno eh. e otieno eno timore mana gotieno e gweng' e kipon e ndalo mane wapon kwadongo osiepe ne nyerowa uh-huh. kaka ne waherore mm. ema owacho gino maber opija kata inda owach donge inda ogo story na dieri eh. king'iyo thumbe mag inda ni nabiro dalau gotieno kare magwoko lawa baba uno nena apondo nobaya gi tong' ma tong' ochwora bol naringo ka ng'ama okwal bwana inda ne ja ong'ora bwana koro ineno story cha ema wi ae wil kode ineno story cha en ong'ora inda nodhi ong'ora to opondo e tie rabolo koneno wuon nyako kare wuon nyako bende nene pime kapok oliyo nyako to kema obaye gi tong' to indo miso tong' ochuoro ing'e ni gino nenego janabi bwana makoni ni sani dok wamiel janabi bwana wuon nyako cha dikoro kethonwa jaoba dikoro waonge gi inda dong' winjo koywak ni nomiso tong' ma tong' ochuoro abolo Noringo ka ng'ama okwalo. Koro mane ong'ora. Eh. Koro ong'ora nyiso ni time gotieno be. Itime gotieno. Wawinjore ni winjori gi nyako moro e gweng'u. Ni ang' ni idhi manye gotieno. Koro process mar dhi manyo nyako e gweng'u gotieno no ema wadendo ni ong'ora. Koro itime e yore mopogore opogore. Koro samoro nikone ni biro. Samoro be ok uromo iges. Ing'e ni nyaka ang' iyude kata ka oa e ji ot maduong'. Ing'e ni dala kucho wan gi akia gimomiyo igero udi kamano jikon ni kamoro ka ot maduong' ni ka koro samoro ang' nokal ka kodhi ka tisiye imiye signal ni in around aya samoro bang' nirit konindo odo wadgi moro tidhi iduong' iges mane moluongo nong'ora rambanya im- imbe dhi ong'ora ong'ora to onge ng'ama ok otimo Ong'ora. Koro macha kane wan e dala. Aja, Ong'ora to nachako ka ja klas abiriyo. Class seven. Eh. Nichake chon. Gino nang'eyo ma- mapema bwana. Koro adhi Ong'ora. Koro wuoyi mane iluongo ni dex mate ni mhm. eh, ema ne gona dil mhm. to sechego do ing'e ni an be an gi japuonj mhm. e sikul ka puonj mane timo gong'o omera gima lich mar wich kuot ma kata piny ngima owinjo hey, eh, adhi ong'ora awuok do ing'e ni koro wiyi moro bende ibirogo ma wiyi tek e gweng' cha ka mama wa moro ema nanindega mm -hmm. ka dawa koro ok anini nikech ja, ja, dawa ni ok pand siri mm -hmm. awuok adhi mm -hmm. to gima demiya litna mm -hmm. sim moro nokel ka motorol odong' mm -hmm. ni nomi chalina ni nochaje sikul mm -hmm. to biro gi simni ka koro simni wiye nowil peana ang'o mchana mm -hmm. Kare, kare buda mowadwa cha nosenena chon ne gorona piny nogora gi angol mani malo akia ni iluonge ni angol mane mhm. asegi kucho mhm. dong' waselalore ma gimokwongo to watieko first paragraph wasomo mwatieko Koro- useyalo inyalo wacho ni arambaya usetwenyo gode ma kalugo ko- koro ka kitabu osesom kitapera koro dong' pod wayueyo ka bebi ang'o gini pod wachore to tek tek Eh, kare jama cha, mhm. brona cha mm. obiro. Odwongo. Mhm. Dongo yawo. Mhm. Kose yawo kar onena go tuchi dong ing'e ni dala ute mabede ka dong ning'e ni gin ga go tuchi otuchi. Jothurwa. Iwacho ni piny nyalo chami. Ok notiyo kata dakika apar chieng'no. Mhm. Bose yudi kaka ne iwuok ei mama u. eh? Oyudi bolingo. Iwacho noyudi sirit. Oyudi sirit. Dobera. Noyuda duk kaka nonyuola. Mhm. Sechego. Mhm. Minu oluongi. Wuonu oluongi. Jakom skul oluongi. Jakom bich oluongi. Ting'eni en sadi. Jakom bich mabeta. to ka- kare eh? Ong'orano ne tero rambanya matek mana ei mbita yawa. To ing'e ni sani Oluong nyaka jakom abiriyo beat. otieno Saa biro tieno. Eh, Msinjoge nosefwenyo. gini ne en gima ne gisebedo ka gigoro dilni lakini ne gijuka re- red handed Koro mama wa gini bende penja. Koro ing'e ni an awuok a- deputy okawa nadhi anindo ode nikech koro ne ok oyot koda. Ikawe gi deputy kaka idong' sirith. To dong' nadong' siri kaka nonyuola. Kwani en ni siri yawa. Ah, Deputy ni en nyako koso en en ng'ama En dichwo. japuonj dong' koro nochuna ma jirani ema orwaka yawa. Japuonj ma nyako koso ma dichwo. Dong' deputy to en dichwo. tipiuti to donge ema pimo ni nino yuda kaka nonyuola dhi yawa koro awuoti dhako ee eh, ne omanyna makosa mhm. ne gimanyona ma giyuda gi makosa mhm. dong koro jirani next mhm. ne kazindi gi jamani donge morwaka mm. Ma dhi ma kata gima iye chana onge go. Modh pi. Odiwa modh pi. Ma imodhe pi. Wachno gik kanye rambanya. Bang' koseyudi kaka ne nyuoli. Mm. Oteri ka chief koso otimi na? Gim nokonya, noyudo ka koro wachiegni loro, mi joka ni kasto ne wadhi loro. Koro gima nokonya ni nadhi abedo namba adek. Itimo maber e skul. Atimo maber. Kendo an seche go an gi max mia adek gi piero abich. Lak- Ramanya- Lakini Ramanya- akethora maber. Nafanya kar in sharp. Ne in sharp e skul. Eh, Nariek. En ma ni jonam ema ketho ji. Jonam nonindo ni oko. Eh, jonam. Mm. Nomiya bayo. Koro bang' ma timore eh. ma koro yudo namba adek itero result dala onene kitimo maber eh. eh, jonyuol omiyi advice mane? Mama openja niya, koro okinyi Ineno ni watim ng'ani nang'o? watim ng'ani nang'o? Nikech ketho ratichi. Mhm. Nyako bende ing'e ni nyako ng'ama ng'a. Mhm. Adwoke ni to kitime gi miero to kutere iye to adhi adhiya kode iye ing'e ni ng'ama era odonjo kuomi. Mhm. Inyalo nyiso janyuolni everything. Na ni ukweli ma to awachura wach adier. Love kosedonjo kuomi. You can say anything. Yes. Mm. Na kone ni, ni mama kumake to adhi kode je. Adhi kode. Mm. Yes. mama wadong bende janyuol muoch dong embe nokaye nogimako jamani nomaki kune nyaka kawuono pok noduog e gweng' kanyo noringo noringo duk molal chuth embe ne nduk To kwani kacha niyudo ng'ato ka nigi gi gimoro. kacha dong' nojaore. Nong' ne wasomo kitabu mane indo ndiko. kitabu mar hera. Kasto ang'o otimore? kitabu. Eh, kitabu. Kitabu notimo something. Toke kanyo. Gimoro to notimo. Mm. mano endi sigand rambanya ewi eh, bende ong'ora to we kata man ong'ora thoth koro watieko primary ong'ora ok timo dichiel walawo cho ong'ora mbita police station huko ing'e ni police station oger machiegni gi tie nam ma police station to ma nam bas mine u bende kia kumo nodhiye upondo gotieno omu gi yie yani yani yani kare ne winjo ngora ngora miyo mi mana gi yie na mana ni omi gi yie to gima miya yiero niya ni ng'ama lawo ne ngora ni in vigi- iluongo ni jo- jok mane obiro rito wa piny ni vigil eh, police mane rito piny kare waselink gap ka mwaherore malich Iwacho ni kaka ne waherore siepe ne kia nang'o? Mm-hmm. Eh, we wachop Mbita police station. Mm-hmm. Koro dong' jama pod oketa ni nyi Mbita dong' ing'e ni wacho ni population ma Mbita ni koro ni okimi ng'ia nang'o pod wapimore ka. Upimore e, e eh, yie koso eh, uselot? Wapimore kambi ka e ot dong' osekele keja. Mm-hmm. Ya, wang'ati mi bwana. cham gi wiyi bwana eh, ti mariek eh, aselore yie ma piko kawa nyaka mbita eh, adhi e station wan gi nyak nyak osiepa moro kazinda moro e ne warach kwa gik mhm. mit korka rawo nolawowa maber Ra- Ra- Ra- Raon Larukan. Laon, Raon olawowa ka chode. Ka- Wawe niya. Ni ma dhi- gini mbita wa kucho, wan dhok iwega. Ko segolo cham dwe mar aboro. Igwega dhok nyaka next year koro ka cham osewuok unaona. Wan koro wawe ni dhiya kare rao. Rao biro luwi kama ibire chodeni. Hey! Dong kong'ora ka. Dong raone nego wa makok ne polise gie mukawo bunde ma koro ing'e ni gie kaka gitimo. To dong ne watho ka chode. Miuru ong'ora luor modh pi. Ong'ora okuongoni. Ong'ora midhi gi yie to kidonjo mbita to rawo bende dwa negi. Mano ong'ora ma high class. Minu bende ong'e ni nindo ka dau kocha. to idhi tho mbita to ting'e ni iwuok ka ka i- ichal ka gima iwuok ka tu limur eh tidhi tho limur eh to mano ber ber omega muwinyo no omega ni odiwo omega one eh omega one mani pango speak ni malich Eh. kitendo nyakindu to dumara boro nyako dhi omiel omega ni baba gi tuo ni kiaka gino nyikindu bei Kane kawo Nyakindu ndalo mane Omega en Omega. Nyakindu karomo dwe mar aboro, eh baba wa no no awi- oorna wach ni dende lit, okono chuore. Anyalo dhi nene tarik ang'wen. Ong'e ma tarik ang'wen no, tarik abich Omega ywak. Koro ngiso ni ok okwan go mega. Ogo kwano gome. Dong niwinjo ni Nyakindu chieng' Omega gintiere kucho te. Gidok. Jonyuol gi tuo marach, dwa mana tho. Abaya. Ang'o motimore komega? Koro ing'e ni pod koro kwa chako puonjore pap field. Eh. Nyithindo ne ni kacha ma fain. Ma universities odonjo kacha. Kare nyithindo gi nigi lengo gi moro. Wasedhi wamadho an koro ing'e ni dier napuonjora garo- gara- gwaran iluongo ni gwaran. Pok ne pod ok amadh gik makech gi. Makech gi tachaka chaka juzi juzi kaka asekethora koro. diere ni kia kata ni matele nang'o mm. vsop ang'o in gimi kipenji utakunywa nini guarana ama yeah. taska sida sida bende nitiere ndalo gadier hey, sida moa chon yawa ah. dong' mane gimi ninyalo luongo kok mano mm. iluongo del monte thuone ywarigo eh, ywarigono koro wasemadho chuoka hmm, osiepna no to be watimo godo timbe ma koro seche gi ng'ani wapondo wapondo ne jopuonj mhm. waneno ka jopuonj mopuonjo wakalo wadonjo wapondo e raks moko kanyo mbita kanyo waepo negi mhm. we koro ka pala dachuore komega mbita mhm. wasemetho koro wadaepo eh. ok wadwa ni chuogi wadhigo kanye gima ne waneno mbita ko omega nogolo chuny omega ma nan omega mm. ok anya chaka law ma kata oduogo sani kani ibigoli to nigoli ga nang'o nikech nitiere method ma nigolo ga go ji kong'ora kani go isenindo iyudo signal nang'o dong ne wasepimore gi japuonj nacha koro jama di mane biro omaga dexmate na ni go wadi gi wuoyini koro rangach kucho ne giting'o ga light moro ni koro eh, light moro ne giting'o ga kawa mar si mar katululu eh, taepo ei e, e, e nyabende moko kadhi ang'e ni eh, signal osegochona ni gisegik en ing'e ni weye kanyo wach ni koro iweye kumoro mabor matin mm. mondo kik ng'ere mm. en koro wadhi yude cho katikati mar nikech ng'eni gweng'wa kucho be en bunge nwakalo iteri idho got yeah. idhi loka machielo iwuotho gi tiendi apiko bende onge omera ong'ora madala to sandruok omera apiko konyo tini yawinjo vu nikun deringe wi gode onge Nyocha ka Ezekiel koro payonwa yo at least sani nyocha kata kor ka gari okuongo ringe gweng'wa. Eh, eh, jadolo nyocha oneno norungo mokelo thuon tournament dala kucho Rusinga Ngodhi Island. ma ji oneno gima pok nyaka feri kende nodhi kucho ji nodhi sami wakiaga mili odhiambo nyaka ng'ane Gladys wang'anya ang'aya gini gite mm -hmm. lakini gima ne lit mm -hmm. okel crusade e gweng'u for first round mm -hmm. tigowe olowu olowu e gimoro amora onge gima uwuok godo to nyaka gari oringo gweng'u donge ezekiel odhi nyaka gi gari mm. dala gi mang'onge ng'ama nong'e ni gari ne ringe mm. opayo yo sani eko opayo mm. apiko nyalo ringe eh, eh. Mm. eko opayo sani nyalo ringe lakini mondo bendo gi kitiyo ndi adiwo eh. aduogo kori eh. experience mari mar ong'ora eh. ochalo nade kaeto bende ibiro tieko no kinyiso ni to ong'ora ma sani to en ang'o ah, sani sani to onge ong'ora kata in ing'e ni ong'ora onge sani ji chate simu pimnwa kaka maisha ni obedo ng'ora emwadwa ni pimnwa an ok atug local derby natugo international ah, lakini noselawa dichiel wakodu adieri eh, asechapoga ng'wech eh. ma ringo kabisa ma donge kaka ichikori gi first lady iwuoni ji onge to kare bwana kaka ji twaga in ing'e ni weg dala ka onge koro owadgi wuon dalano koro kar otwaga gotieno koro biro cheko home otwa guoke moneni koso otwa to to oyudi otwa to oyuda dalano ne onge guok mm. kapok adonjo koro ka an arakati mar gik to otimo ang'o orado koda mm. koro koluongo oluongo gi nying kijana mo maraund apani araund kanyo mm. tatamora yie mm-hmm. kech dina yie nodhi winjo ka dwol ok opogre mm. koro ing'e natamora yie tamanyo exit kaka dwa wuok mm-hmm. to en gi mbele matin mm. koro ochako ni in ng'a in ng'a Tago ni, mm. In ng'a, in ng'a. Mm. To po ma kasego U-turn. Kanyo be ne en got. U-turn. Koro wadhi ewi got. Ochako go koko ni jakuo. Iwinjo koko ni yorodin, yorodin, yorodin ero biro, yorodin, yorodin, yorodin. Naringo. Iseringo mikalo dalau. Kok, hmm? Yore odin. Koro joma ni piny kucho biro bwana gi gonduru eh, gibiro gi tong' gi runge gang'o bwana owacho ni jakuoyo reodin an aringo to akalo rot moto mario madhi akalo dala koro adhi mbele koro ayueyo aneno kaka gichandre gitoje ewi got ni manyo jakuo kare jakuo mobiro kwalo dhano ajo gi mako fuowe koro adonja nindi to ne en ng'wech baba bolt ne timo nono an aringo bwana hey, eh? mm. uyo uyo uyo uyo a ah, ah, timing ye mane rach mm. kasi ng'eni ambe na nan ga sharp kapod aginene kapod adongo nago kwano ma, ma chap chap uh-huh. acho ni ka joma piny kobiro gi koni dhi romo koda jamalo dhi romo koda kare koro adhi straight mm -hmm. koro adhi straight straight kanyo en bungu nyaka chieng' idonjo e koro kuonde ma yoro dinego gi dino onge an amwomo bungu adhi koka aneno gi gi toje e wi got ing'e ni nyako cha ne wakawoga nang'o eh. Neno ng'ora cha ne nitie style midhigo. Ko nyako cha ne twega tole tiende. To oke ogolo gi oko. Kech nindo ne tere ga ahinya. Koro kiluoro gi to koto tol ne mi ywayo ni. Olo olo duongo ni duong ibro winji kata kiwe ngane ngane ibro winji. Koro tol ne mi dhi to ywayo ni to. Ng'eni mane ywa tiende otwe ng'ut tiende ga. To chungo. Imiyo aparo gimoro odiechieng' mane notrikno. Eh. Amba asigo kode. To koro mara nogo wuon. Adhi. Omi usituocha matin kwa dhi mbele. Adhi kama itwe tolni. Koro adhi to chieng'no nodwaro pes credit to nokaoro mm. koro ing'e ni ka okero pes credit to kare timo ng'ora ndalo mitiyo gi simu bwana ah, ah simu moko mani nyiewo sms ah mano kare time macho chiegni koro winji mm. koro no ah, ok akethora chon koro kane machiegni oh. koro ka nokanyiewo credit ago simu to wach nodhi ogik ni koro Uh, ang' ne yudo ka twe tol moro kiywayo tang' na chiew nikech simbe go chon nitie ji simu gi sola eh. to simu no kote manade koth bende ochwe mm. koro gima notimore marach ni chieng' no nokaoro nitie pesa mane idwaro nokaoro ing'e ni sama ichoko osuru kuomi inyalo choko osuru kuomi seche moko bi ionge godo mm. to koro naonge wuoyi samoro ikwayi tite mara onge mm. to odhi okawo tol to otwe tie gweno

To gweno oywak koro awacho ni ah ero kare obi Obiro. obiro. Koro ka awinjo awinjo awinjo ka dhot yawo. Awacho ni ah kare dilo dhi ma dilo dhi success. Koro ing'e ni ong'ora kidhi tibedo kamoro as- at at a strate- at a- a point ma ng'ato ok neni godo. In inyalo neno. Samoro dwe be rieny. En mane eh. ifuwo ema wuondo ga ji ni Kab- kama chieng' ok nyal neni. Ni in inyalo neno gima timore te. Koro adhi alura gi ot. ma kago wanga kama to neno ngama ngama wuok koro kar jaduong ochich ni nitie gima gima rach kago wanga kama to wenge oro oromo gi jaduong jaduong ono no no no jajuok Ibuoge. jaduong abuogo jaduong odok e ot oriyore gi dhoot lame kaka Kaka oriewore no timbe iwuok. kaka oriyore no Eh. sipid moriyore gono e sipid ma kago yutan ogorani orach yudo ka kazidi moro dala kucho eri to ninde ode dauka koro wong wanindo gi dawa e bedroom kucho nyathini koro abene ma nyathini biro nyaka yawo dhode dawa olagi chon oyawo dawa ka piny serruok godhiuru seru mabor disco matanga bilao nwacha mungolo unachuo gi nyiri mane ng'e wan ing'e ni ng'e wa siling piero ariyo piero abich ka iyudo ka disco matanga ng'ato bukore nouso makane moro obukore ni nong'iew nyiri te gi siling apar ni koro chuo chung' ng'iye tiwinjo ka ni ye wacho niya odiwo Bi ochami, pesa ni cha rumo. Oyalo ng'idhi. Kaso gibiro gi gimoro ni pote apata. Mi- Iyo mo nikelo ni nyako tidok gi nyako no ng'ato ng'iewe. To lit ni, wan koro nyiri mane ing'iewe koa e gweng' koro wadwa maduong' prefect En ochalo jajuok, en odhi ochung' e yo- ei nyabende moko, en mondiko nying ji. Ondiko nyaka nying nyithindgi mane ng'iewo. In kiny odhier ni to ng'ano ondikowa? To ing'eni ni idhi nikech kanyo wuok kidhi godo kong'ora be. Iwinjo? Eh, idhi kong'ora. Nikech mostly ji ne umrega gi disco matanga ni mar gweng' ma koro ni ng'ato kotho tikelo disco matanga usiku cha. Eh, nokoyot. Piny mar soba. Bwana jaduong' moro nodhaga e nyako moro gweng' kucho bwana. Ng'e gima natimo ne jaduong'no. Ne en gi guok moro iluongo ni olo jogweng'. Bwana guogno wachne ne rach nodhero to en gi signal marach. Ok onind. I approach ni olo jogweng'. Woo! Ose woo! Yaani ite ite bwana itugo go olo jogweng' bwana. Bing'e gima natimo ne olo jogweng'. Adhi di ng'wen olo jogweng' pod chanda. Mar abich, bwana dong' nadhi gi asara adhi ang'e ang'e matumbo. Ma siling ndalo cha matumbo nus ne uso mana siling pradek. To dong' adonje bucha takawo matumbo. To dong' akawo ratandra to mit anywando ne guok. Adhi tadiro ne adira tadok kech ang'e ni kiny ok nayude. Kiny kiny nywe. Awacho ni oh macha nego. Anindo ka chunya mor macha otho. Adieri kiny kana dhi. Dong' nyako chakona ni aolo jogweng' notho. Gimonege be gikia. Gimonege be gikia. Ka ogwog ng'ato olo jogweng' imiyango. Sub. Achana nego. Isene no giminya ni nego. Boka thago ra kata gi manyo nyako no. Eh. Aya diro na dento mo kap kap kap. Oh, ma nego. Mm. Kujoka bose nindo. Apime koni. Hu. Tadiro ne. No kado. Nyako ngwini dirano. Eh. Mm. Koro hu.

ni ji koro ket prep e gweng' ni nikech nyithindo jonam okethowa koro wawuok e gweng' kwadhi ong'ora otieno koro keto e skul koro kwaduogo wanjaore e skul kuno an misto gutu kuma neng'e gigi akia ji wuok nyaka e iye kumuninde dometrika mudhi ogora samiduogo no misto gutu be nikodi wene jajuok Owacho ni kan. Dong notayi muok ni idi wene nyajuok. Oweya weya midhi maber. Chiel bendo chiel ma rot mukalo do. Onge. Ai, awuoro piny yawa. Awuoro. Nyikwaro Muga Jwang, mano endi en sigana mar Ong'ora kikelo ni kod an super host mari Ajwang Junior kaendi kaachiel bende kod Raila Odiwo ja Obwanda ka okwayo kanyo endi. Rambanya ma bende miyowa sigande kanyo kaka Ang'ora nobedo matek twet. Apar ni yande jalony e wechego eki mag plumbing en mana kanyo endi best finishes eh, plan- eh, plumbing solution ma bende nigi lony marie e wechego eki mag loso ni kanyo endi gigo eki ma otenore koda ka wechego eki kata bende lineage mar bende kata odundu mar pi kochakore e sewage, eh, sewage system kanyo endi eh, kuonde mag bende olo minyaga eh, kuonde go eki mag sink en gi lony mararieya kanyo endi kendo bende inyalo ywa tole na mondo ni bende neno screen mare kanyo endi mondo bende iyud mathoth nyaka tone kanyo koda ka weche go eki magi mag neno ni weche kata seche michako gero odi moro idwaro ja plumber iywak kanyo to olena mondo ni bende bende iyud kanyo uh, iwacho ni uh, tich mong'ith mokalo e weche goeki mag gedo kendo keto uh, sewage mari e ong'alano motelo mar neno ni bende weche obedo makare moloyo to ne bende gero ute goeki ma ong'ith Pod wadhi nyime kaendi gi twak kendo bende sa ma wawang'wa kaendi ka watieko chenro sani endi inyalo wacho ne jopiny kata jowinjo magwa ote mane mogik e wi wacho ng'ora ote manyalo kono jowinjo en ni sani onge ong'ora ma ji wuondore tinde ji tiyo gi simu mhm. en ni wanyalo romo koso ok wanyal romo mm. Eh, machani wages mm. itemo ka entie koso onge samoro be indhi manyo ng'ama odhi kadagi mm. to ng'ama okoni no onge be onge ah, signals mage mane itiyo godo seche mane ong'ora timre mm. kane ng'ato odhi ong'ora nonyalo tiyo gang'o mondo seche moko ong'ora odhi successful donga asekoni twe tolno mm-hmm. ah, mano ne mari nitie moko ma samoro kwa luongo kaendi koro luwore gi style inyalo nyisa ni to gin signals mage ma bende nitie kiwe mari mar twe tie e, twe tole tie nyako mm. eh rabanjo nyiso wa menyo toj donge eh anene ni nitiyo koda gi toch mm. kok mano mm. dhot no kwa lor oh, iwe dhot nono eh donge ni dala kucho nitiere ga musmwal moro mani guru ga eh ibalo eh. koro ne waweyo nikech wapimo mama cha mm. kucho koro jama ang' bira bira to muli oyamo moyawo nyaka dhoot eh. kosedonjo kata mogo to ng'e samoro wi chieng' midhi ogorano kata ka en nindo no ok ibi nindo ni ong'ing'e ni dhi mm. ibro rito ka wiyi owil ibuok ka nindo kwanyi ibuok ka ng'ato donjo ni e ot gwara tieke odiwo mano endi ema kelo e giko mar chenro masani e nyikwa ramoga jwang' ma endi ne en bende wakuodh piny china bende biro ni kanyo endi wik ka wik itaye koda an super host mari uh, jwang' junior aj media kain bende neno ni wechego eki ma chon wakeloni eh, bende sigana ma wagoyo kain kaka wakuodh piny mbaka moriwo koda ka Odiwo Comedian manoendi wuod Homa Bay Dala kaachiel bende koda ka Rambanya ma bende uh, nyinge wuok kuom lake mongenyore Rambanya in capital aonge mathoth mak mana ng'ise ni med kete mana kaendi kendo bende lowa machiegni e layewa duto te mag bende tudruok kanyo kochakore Facebook TikTok an ajwang'o junior ibiro yudo kaka kanyo endi e layego duto te karo bende Odiwo uh, Odiwo Comedy Mm, kamoro amora odiwo odiwo kamoro amora Mm. kochakore facebook tiktok tiktok x instagram, instagram. kamoro amora yeah. uh, koni bende eh, kochakore tiktok uh, facebook uh, youtube instagram yudi ka ng'awa rambanya in capital, in capital. nyaka e polo malo mana kamano endi mano endi ema kelowa giko mar chenro ni endi bende biro ni kanyo endi juma ka juma chieng' tich ariyo ka tich ariyo kama bende wayango mago eki mane timore chon gi kinde masani endi Nyinga en Ajong' Junior kama endi en AJ Media. Oriti masani.